We weren't getting any support for it because I suppose vegetables were cheap then. Ka puta te kai kore tai tuarā i te wā, nā te nui o te utu, ka kore e taea te whānau te hoko kai. Hei tā te rangahau whakamutunga o ngā kai whāngaia e ngā tāngata o Aotearoa, kotahi o ngā whānau e toru e toimaha ana mō tēnei tūāhua.

Ko te taea e ngā mema katoa o te whānau te kohi kaiwhakakaha tinana. Ko te whiwhi hoki o aua kai ki raro i ngā tikanga a te iwi. Whakatipuhia o ake hua whenua, whakatō i ngā kākano hua rākau, ako ki te tohungia kai. In the nineteen fifties, sixties we had all gardens around here but slowly through dairies and

There's ideas about whanau linking together and being able to buy more bulk kai so that makes it more affordable.
Hoi nana, haere ahau ki runga i te whenua ki te ako, te whakatuputanga me te whakatoa, ae, hauhake, Ērā mea, harakihi tēnei, tēnei mahi tāku tino aroha taku, taku mahi kei roto i te mahinga kai, ā, me te, ā, whakatipu ana nā, nā hua whenua mō tātou whānau, haere au ki a ētahi kaumātua, kōrero ana ahau ki te kōrero o te mātauranga o te whenua o tātou tūpuna nō mai rānō, pēhea, Ki te awhi ana te te hua mo te wa roa umm ai enei mātauranga. I think that if people would stop and listen to their kaumatua a bit more that are in the garden instead of tooting out when they're in the garden actually stop and help them. Ka hoki muri ahau ki ngā wiki kua pahuri ake nei i te tīmatatanga o tō mātou kaupapa mō Rongomātāne. I roto i tēnā kaupapa, ka takotohia ngā akoranga ki ngā mokopuna i ahu mai tēnei hui rākau i hea. Āe, he aha anō tēnei rākau? He huarahi ka mōhio rātou i roto i ō rātou mahi, i tīmata mai tēnei rākau me ngā huarahi ki runga i te kākano. A tēnā te kaupapa whānui mō Rongomātāne, whakatō te kākano ka puta mai te hua. He aha te kākano i tēnei rā? Ko ngā huaraako e tū nei i tēnei rahi whakatō i ngā mokopuna nei. Te tuatahi, ka ako i a rātou te āhua tēnei huaraako, ngā tae o tēnei huaraako, te reka mō te kai. Tēnā nō. He aha ngā painga ki a rātou? He oranga mō rā rātou tinana, mō rātou niho, mō tā rātou āhua katoa.
No, okay, mana the water. This is the guy to water and it's hi. Penei, konei koe i ngā rā e mahi ana. Tino haere koa ngā mahi o ngā tamariki nei. I roto i ētahi o rātou mahi, ko Hatu he kākano, te kākano, ma rātou ana hakato, ne? Ka hua rātou he ate nei kākano, o he hua, he kākano no ngā nō ngā kāreti, ngā kapiti, ērā mea katoa, ko ako ia katoa reira ki a rātou. So,
things like planting fruit trees, you know, simple, if you have fruit trees in your backyard, well then you've got opportunities to access sustainable kai.
Ko te tūmanako hoki, ahakoa e pēpi tonu ana, āta wā ka mōhio rātou. Pēnei i ako tonu ana tēnā kaupapa i muri atu tō rātou noho ki konei ka haere ki te kura kaupapa ki hea rānei, kia mōhio rātou i ērā mahi e haere tonu ana, ahakoa haere rātou ki hea. I tīmata mai i te kākano.

It's all good. Ehara no te whenua anake te kai. Atu i te ako pukenga whakatipu huawhenua na ona kaumātua, kia whakarite māra mo tana whānau, kua whāi painga hoki a Reuben Porter te kohi kai o te wāhi nei. Horekau
he sport tēnei, he hākinakina, he mahi tika tēnei. Kia hauhake nga kai mo tatou whanau. Noho tata ia ki te moana te kohi mātaitai, te hī ka hei whāngai i te whānau. Ka hau hoki a Reuben te whāngai tēnei mātauranga kohi kai ki ōna irāmutu.